Nilqakom magħna. Il-bieraħ Pape iddiskuta x-xitan mill-aspett tal-Bibbja. Illum se nkomplu nimirħu lil hinn u se nanalizzaw il-figura tax-xitan f'reliġjonijiet differenti. Magħna żewġ mistiedna fl-istudio u nilqakom magħna. Il-mistiedna tal-lum lejk eh, Ahmed Atif mill-komunità Ahmadija Musulmana f'Malta kif ukoll Pastor Joseph Aġus li ġej mill-Knisja Pentakostali li hija parti wkoll mill-Knisja Evanġelika. Nibdew nanalizzaw flimkien id-dokumentarju bil-fatti George Peressa. Il-figura ta' sitan ma nsibux biss fir-reliġjonijiet insara, mod partikolari dik kattolika, imma wkoll f'reliġjonijiet oħra, bħal dik ludija, li minna l-Kristjaniżmu wiret qafas ta' ċertu twemmin tradizzjonali. Min-naħa l-oħra, il-Lhud daħlu fil-wirt ta' twemmin u superstizzjoni demonijaku fil-kuntatti li kellhom man nies tad-deżert u ma jaqsmu lejn l-art imqazza imma fuq kollox mal-Babilonja u l-Kananiti. Skont l-istudjużi tad-demonoloġija, kienu s-Sumeri li ferxu l-ewwel twemmin, drawwiet u superstizzjonijiet marbuta ma' xjafen. Is-Sumeri kellhom ċiviltà antika ħafna. Jidħlu fl-istorja taċ-ċiviltà madwar 5,000 sena ilu fin naħa t'isfel ta' Mesopotamja fejn illum hemm l-Iraq, isem li aktarx ġej minn belt antika Sumera Uruk. Kienu nies intelliġenti ħafna, diġà kienu għarfu l-kitba. L-isem Sumer aktarx ifisser is-sidien tad-dawl minħabba l-għerf tagħhom. Imma fost dallat marbuta man-natura u l-ibliet ħolqu wkoll il-figura tad-dlam u l-ħażen, ix-xitan.

Mill-famuża leġġenda ta' Gilgamesh ġanna l-idea ta' essir jismu Zu, bil-qrun, personifikazzjoni tal-ħażen, li seraq it-twabel tad-destini. Din hi l-ewwel idea li għandna tax-xitan. Din l-idea dakkret lin-nies tal-Meżopotamja u l-Kananiti li minnhom il-Lhud xorbu l-idea tal-ispirtu qarrieq, ix-xitan. Imma fl-istess xirka ta' allat, is-Sumeri jpoġġu wkoll Uxxun Gal li kien kontra l-bnedmin u kien il-ħin kollu jeħodha kontra sħabu l-allat li jkunu jżommu mal-bniedem. Hawn toħroġ qawwija l-idea li żviluppat u waslet sat-testment il-ġdid tad-dimonju tentatur u għadu tal-bniedem. Ħanibdew b'mistoqsija bażika ħafna. Llum għandna l-eżempju ta' żewġ reliġjonijiet differenti, ovvjament hemm ħafna iktar li ma stajniex f'nofsija indaħlu dal-persuni kollha. Imma biex nifmu ż-żewġ reliġjonijiet li intom tirrappreżentaw, mistoqsija bażika ħafna nibda minnek pastor. Ix-xitan fir-reliġjon tagħkom Jeżisti l-figura tax-xitan qiegħda hemm? Ix-xitan jeżisti huwa ma jeżistix biss fil-moħħ imma jeżisti bħala persuna, as a spirit being. U ovvja hija persuna li anke kif smajna hawnhekk hija biex ngħidu hekk is-sid tad-dlam u tal-ħażen. Ġifieri meta ngħidu spirtu l-istess bħal twemmin ieħor tal-Knisja Kattolika. Eżatt, eżatt, m'hemmx differenza fejn fejn jidħol bejn l-Evangelical Church u Knisja Kattolika fejn jidħol eh, id-dottrina tax-xitan, bażikament hija l-istess. Ġifieri nemnu li kien jeżisti, ġewwa maħluq, mhux ġifieri huwa etern, probabilment kien ukoll anġlu qabel ma Deherlu li għandu jieħu l-post post Alla, niġi mkeċċi mill-ġenna u niltaqgħu miegħu l-ewwel darba fil-ġnien ta' Eden meta ttanta lil Eva biex Jiġifieri din hija litteralment identika biex ngħidu hekk għal dak li smajna fil-ġimgħat li għaddew fil-Bibbja kif Eżatt, eżatt. Jiġifieri aħna bħala Evangelical Church aħna d-duttrina kollha tagħna nibbażawhom fuq l-istudju tal-Iskrittura u mhux fuq affarijiet oħra. Fil-Knisja tagħkom kollox jikkalkulaw madwar id-dinja mindu madwar 250 miljun ruħ membru bej wieħed u ieħor. Xi kemm għandkom f'Malta? Hawn Malta probabbilment ta' qrib 600. Madwar 600. Kemm inkom Malta b'kollox? Iktar minn 40 sena bħal Evangelical Church kien hemm perjodi differenti ta' żmien qabel l-Ingliżi, fi żmien l-Ingliżi, qed tifhem kien hemm żmien fejn il-Maltin ma setgħux jattendu knisja evanġelika, il-pulizija s-sama l-bib biex ma jidħolx xi Malti fihom. Kien hawn però ovvja ma xi 40 sena ilu sew twildet l-ewwel knisja evanġelika f'Malta. Bil-Maltin ġifieri. Bil-Maltin. Kif timmaġinah imma illum il-ġurnata x-xitan? Eh, Jena niprofa nimmaġina x-xitan skont kif tajl l-Bibja nimmaġina, eh, tifhem spirtu għam. Żmien intwera b'modi differenti daqqa serb. Eh, dawk huma simboli, simboli, simboli. Simboli qegħdin hemmhekk biex jgħinuna nifmu kunċett dwar dak is-simbolu. Jekk pereżempju qed nitkellmu ehm, fuq serp, ehm, qegħdin nitkellmu far xi ħaġa li tiġi fiskiet mingħajr ma tinduna biha, qed tifhem ġifri t-tentazzjoni tiegħu ehm, se tiġi b'tali mod li aħna ma nindunawx bih. Ġifri teknikament imma kif tħares li hawn persuni jgħidulek jien ma nemminx fix-xitan, Se jkun hemm min pront li jgħidlek allura jekk ma temminx fix-xitan inti ma temminx lanqas li jeżisti Alla. Huwa ħażin min jgħid jien ma nemminx fix-xitan imma nemmen li hemm il-kunċett ta' ħażen. Iva, jeżistu dawn in-nies li ma jemmnux li x-xitan huwa persuna, però xorta jemmnu f'Alla. Ma ħaġa ħażina din jew fil Aħna issa jiena mhux jara biex niġġudika reliġjonijiet oħra, jiena ħanitkellem fuq dak li nemmnu aħna, iva aħna ma naqblux magħha għax aħna nemmnu li x-xitan huwa persuna reali li tista' tinfluwenza lin-nies b'tali mod tista' toħloq mar, tista' toħloq anka tibdil fil-weather u fit-temp. Ġifieri qed nipprova nifhmek, meta tgħidli persuna ġifieri rajt xi ħadd miexi jista' jkun fi bniedem. Meta biex nitkellmu persuna meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet aħna nitkellmu Alla huwa persuna għal xiex għax jaħseb, jaf, jitkellem. Ma tistgħux tmisshu b'idejk, persuna għalija. Imma għalhekk huwa persuna spiritwali. Huwa spirtu. Huwa spirtu. Però l-kelma persuna ġifiet ittieħ personalità. Fimtek. Ġo għandu karattru. Imma ma jfissirx bniedem, bniedem ta' demmu l-laħam. Le, le, għal-kemm xitan jista jidħol jippossessa bniedem ta' demmu l-laħam, eh, pero u mandux demmu l-laħam. Dwar dan il-punt xtaqtu koll aktar il-qoddim nitkellmu, għax fil-fat dan il-program tal-lum eh, jkompli għada permezz ta' diskussjoni u dokumentarju tagħna fejn se niddiskutu suġġetti mill-aktar interessanti. Ehm, kif jitneħħa x-xitan ehm, f'reliġjonijiet differenti u ċertament il-mistidna tagħna li se jerġgħu jkunu magħna fl-istudju se jkollhom iċ-ċans li jimirħu fuq dan is-suġġett u naraw x'jiġri f'reliġjonijiet differenti dwar dan is-suġġett partikolari. Atif, naf li inti sajlek tliet snin Malta, ehm, tifhem il-Malti kollu, Ġifiri żgur m'għandix problema, segwejt anke il-programm, diskussjoni, tkellem kif tkun komd, jekk hux bil-Malti jew jekk hux bl-Ingliż, u mbagħad tal-benefiċċju ta' telespettaturi nkunu nistgħu naqilbu. Ilek tliet snin Malta, e, il-komunità tiegħek b'kollox ifisser lilha tliet snin li bdiet Malta?

U jiena uh, I represent my community here in Malta. U ħana mill istess mistoqsija bażika li tkellimna mal-pastor ftit ilu. Ix-xitan fir-reliġjon tiegħek temnu fih? Iva, aħna nemmnu li x-xitan jeżisti, imma mhux fiżikament, eh, imma spirtwalment. So hawnhekk qed naraw żewġ reliġjonijiet li għalkemm differenti fil-mod kif eh, twemmin huwa mibni, imma hemm fattur li huwa komuni li qed ngħidu li huwa x-xitan. Kan kolli ngħidlek ix-xitan kif inhu, kif timmaġinah ix-xitan? Eh, xitan u pereżempju fil-Kurani Muqaddes, Alla meta jitkellem dwar ix-xitan, eh, Alla semma żewġ Ismijiet tax-xitan. Ibliż. Ibliż, fil-fatt ħa nitkellmu dwaru aktar qudiem ukoll. U x-xitan. Eh, Ibliż kien meta Alla qal li xitan li eh, imur u importanti li u be Adam. F'dan dak iż-żmien eh, sema Iblis. U meta kien eh, Alla kien jitkellem dwar

who is losing heart, who is lo losing hope in God. That quality which uh, person has, he is Iblis. And the person who deceives, who... Jinganna, yes, persuna li tqarra. Iva, uh, danu ix-xitan. Kemm għandkom membri f'Malta? Għana għaxrit uh, sajsa fu Malta biss. Ġed najdu għaxrit uh, minn irħula differenti. U l-mira tagħkom kemm kemm tikkalkulaw illi fis-snin li ġejjin tiżdiedu? Alla jaf daħuk eh, dwar futur. Imma eh, aħna mhux nemnu fuq il-numri, aħna nemnu fix-xogħol li importanti li naħdmu nipprattikaw it-talim li nemnu fih. u naqsmu bejn in-nies oħrajn, dik hija importanti imma numru mhux importanti dejjem. Jekk pereżempju għandna ħafna nies ma jemnux u ma jaħdmux affarijiet tajbin, ma jagħmlux dawk imejjil tajbin li Alla jrid minna. Ma dak mhux tifisser xi ħaġa għalina. L-argument tiegħek huwa irrilevanti kemm knisja ikollha eluf warajha, fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif dawn jibqgħu fidili lejn dak it-twemmin. Iva, dejjem hija hija importanti li aħna eh, nafdu f'Alla u nippratikaw it-tagħlim li Alla tagħna. Pereżempju li l-reliġjonijiet differenti, jiena nemmen fil-Kur'an Imqaddes, jiena wkoll nemmen fil-Bibbja u l-kotba imqaddsa oħrajn. Imma fil-Kur'an Imqaddes aħna nipprattikaw dan it-tagħlim. U kull reliġjon għandhom it-tagħlim tagħhom, hija importanti li kulħadd jipprattika eh, dak li jemmen fih. Parti oħra tad-dokumentarju li se twassalna lejn punt ieħor ta' diskussjoni. Ejja nsegwa flimkien. L-Ittiti li kienu jgħixu f'parti sew fejn illum hemm it-Turkija u s-Sirja kienu tal-fehma li spirti ħżiena kienu kontinwament jiġġieldu ma' spirti tajbin permezz tal-maġija. Il-Babiloniżi wirtu ħafna mis-Sumeri, imma jorbtu l-allat ħżiena, Xiaten, mal-mewt u s-saltna tal-mejtin. Kienu jemmnu li x-Xitan seta' jkollu seta' fuqhom u għalhekk ħolqu amuleti u ritwali biex jeħduha kontra din il-possessjoni demonijaka. Anki fl-Eġittu, l-idea tal-ġlieda bejn it-tajb u l-ħażin hija marbuta ma' lat tajba u għal lat ħżiena, li permezz ta' Alla Dragun ta' taħt l-art, Apophis, ixerdu il-mart fid-dinja. Finan kien hemm diversi teoriji marbuta ma' tixrid tal-ħażen, imma l-aktar magħrufa hija dik tal-għaref Zaratustra li bbaża r-reliġjon tiegħu fuq id-dwaliżmu tat-tajjeb u l-ħażin. fi ġlida kontinwa. Fil-mitoloġija Iranjana, ix-xitan jara kif jagħmel u jaħkem l-bniedem wara mewtu u għaw jaqsam il-pont ta' ċuvat fejn il-bniedem u ġudikat. Ix-xitan jassis fuq il-mizin u kif jara il-ħażin jeleb li tajjeb jaħtaf l-bniedem u jniżlu fil-qiegħ mudlam. Fil-Quran, ix-Xitan, barra dan l-isem, hu magħruf ukoll bħala Iblis. Il-Quran għal ħdax-il darba iwissi li x-Xitan hu għadu tal-bniedem. Għalhekk aktarx l-isem Iblis ifisser dak li jġib id-disperazzjoni. Skont il-Quran, Alla ħoloq lix-Xitan minn nar bla duħħan. Fil-kitba Quranika, ix-Xitan hu mfisser bħala supperv u arroganti u minn hemm ġiet il-waqgħa tiegħu. Idea komuni li tgħaqqad il-figura tax-Xitan fit-twemmin antik mhix tant il-kruha tiegħu daqskemm il-ħażen tiegħu. Nfakrukom li dan il-programm tistgħu segwuh ukoll fuq l-internet u streamjat dejjem live fuq dive.com u daw kollha li jixtiequ jaraw ripetizzjoni ta' dan il-programm tistgħu tagħmlu dan fix-ħin tridu intom fuq dive.com permezz tas-sezzjoni on demand. Segwina parti oħra tad-dokumentarju. Joseph, meta tara suġġett bħal dan, il-kumplessità tiegħu, illi jaqgħad popli differenti, kemm taħseb li għad fadallu relevanza il-kunċett, il-figura tax-xitan fil-ħajja tal-lum, l-2010? Jiena naħseb ħafna nies hija jkun konvenjenti għalihom li ma jemmnux fix-xitan. Għax allura meta bniedem ma jemminx fix-Xitan, jiġifieri qed irabbi attitudni, jkollu attitudni li dak li huwa ħażin għal ħaddieħor u għalih ma jkunx, allura jista' jgħix ħajja li togħġbu mingħajr il-biża' li hemm kastig ovvja wara din il-ħajja u ovvja ma jemminx li jisma' għax qed jiġi ttantat biex jagħmel dnub għax illum il-kunċett ta' dnub ukoll qegħdin inneħħuh mill-ħajja tagħna anzi jekk tajt dnub tajt jgħidulek int min int biex tgħid li dak huwa dnub. Allura jiena naħseb li huwa programm bħal dan tajjeb li huwa tajjeb għax iqajjem kuxjenza jarġa' li qed jaħseb xi ħadd. Isma' x-xitan jeżisti jew le? Jaqbillu jemmen li jeżisti għax, kif qalilna Ġesù, hemm żewġ missirijiet, missier li qiegħed fis-sema u l-ieħor huwa x-xitan. Issa min jagħmel il-ħażin, u l-ħażin inkejluh permezz tal-Kelma t'Alla, l-Bibbja, missier huwa x-xitan. Imma dak li jagħmel ir-rieda t'Alla, missieru huwa Alla. Għana milla argument ieħor. Mela. Jien forsi ma nemminx bix-xitan, ma jfissirx li x-xitan allura huwa l-missier tiegħi. U jiena wkoll ma jfissirx li se noħroġ minn hawnhekk u noqtol lil xi ħadd, ma jfissirx li noħroġ minn hawn u nagħmel id-deni lil xi ħadd. Ġa hawnhekk nerġa' lura għall-mistoqsija li għamilt fil-bidu, hu ħażin min ma jemminx bl-ispirtu tax-xitan imma fl-aħħar mill-aħħar jemmen fil-ħażen, Joqgħod attent li ma jagħmilx il-ħażen u jsegwi l-Bibbja bit-tajjeb kollha li ġġib magħha irrispettivament ir-reliġjon u twemmin tiegħu. Ma tistax tgħid tkun temmen fil-Bibbja jekk ma temminx li x-xitan huwa spirtu u li jeżisti u li għandu l-qawwa jiġi biex lilek dak li huwa tajjeb ħażin, Ikkonvinċik li huwa tajjeb. Jista' jkun minflok huwa spirtu, huwa dak l-element ta' ħażen, il-ġest ta' bniedem ieħor li ħa jagħmel xi ħaġa ħażina, jekk ġiet gwerra, jekk jekk xi ħadd ħa jweġġgħek, pereżempju, dak huwa ħażen, f'dak f'dak il-kuntest ħafna jemmnu li. U l-awtur ta' dak il-ħażen kollu huwa x-Xitan. Issa, San Pawl jgħidilna lilna li Qed jgħid lill-Knisja ta' Efesus, ovvja qed jgħid lilna wkoll, qed jgħid lil dawk li qabel ma kinux qed jimxu wara Ġesù, kien jgħidilhom qabel kontu mmexxijin skont dan l-ispirtu biex tagħmlu r-rieda tiegħu, imma issa mnaddfin bid-demm ta' Kristu u ngħixu għal Ġesù. Allura hemmhekk qed jgħidilna Pawlu f'postijiet oħra fl-Appostlu Pawlu li x-xitan Huwa forza, huwa persuna li għandu l-forza, għandu l-abilità, għandu l-kapaċità biex lilna jdawrilna għajnejna minn fuq dak li huwa tajjeb u biex nagħmlu l-ħażin. Imma dak il-ħażin jurilna bħala tajjeb, l-istess bħal ma għamel lil Eva fil-ġnien ta' Eden. Lejk, inti kif taħseb Fuq dan is-suġġett x'inhi l-fehma tiegħek? Temmen li x-xitan fil-ħajja tal-lum għad għandu relevanza? Għad hawn post ix-xitan? Uh, the Satan, first uh, let me explain you that God have created uh, two powers or two uh, qualities in every human being. One good and one bad. The good represents angels and the bad represents Satan, the devil. Tajjeb jirrappreżenta lil Alla u l-ħażin ehm, jirrappreżenta l-xitan. L-xitan. Il-kas tiegħek qed tgħid jirrappreżenta lill-anġli biex inkun preċiża għall-kumment li għaddejt inti. Okay. So, I mean, they have both have spiritual bodies. They are not physical. First, we have to understand that they do not have any physical body, neither the angels

If we more go towards the materialistic world, it means the Satan is appearing towards us in a different shapes, in a different forms to attract us towards the bad. Taqbel ma dan li għadu kemm qal għatif eh, eh, li qed jidher b'diversi minn. Għadik għamel kummenti tajbin ħafna. Li ma naqbilx miegħu ovvja jiena mhux musulman, għal mhux naqbel miegħu jiena Kristjan. li li Alla ħalaq il-ħażin bħala ħażin, hekk qed nifhmu sew. Aħna li nemmnu fil-Bajbil il-ħażin beda minn meta anġlu li kien jismu Luċifru, Lucifer, son of light, tkabbar sar superf u rrid ukoll jieħu post Alla. u jrid jitla' wkoll fuq it-tron tiegħu. Minn hemmhekk l-innoċenza tal-anġli, ok, it-tapnet u kif għatlek Satana ġim keċċ barra mill-ġenna, kif ukoll anġli oħra li imxew warajh, dawk li aħna ngħidulhom demoni jew xi ħadd, nisa l-kliem ġiri jkun interchangeable. Issa, d-dualiżm li semma Afik aħna ma naqblux miegħu. Aħna nemmnu bl-Ispirtu s-Santu li Alla jagħti lkull bniedem, lkull min jemmen f'Ġesù biex jagħraf it-tajjeb li jrid jgħix. Issa, ix-Xitan jew d-dimoni jew xjaten jew Satana ħa jkun qiegħed dejjem hemm biex lilna kif qed jitfagħalna għajnejna 'l bogħod minn Ġesù. Naqra sewwa fik u tajjeb ħafna, importanti li għajnejna ikunu dejjem fuq Ġesu u jew fuq Alla sabiex narfu dak li huwa tajjeb mill-ħażin. Lejk, kemm nistaqsik mistoqsija ta' ftit sekondi għaliex naf li sta wasalna fit-tmiem, però għadha sa tkompli diskussjoni eh, fuq dan is-suġġett. Attakki terroristiċi, pereżempju fil-Pakistan, rajna attakk vera ikra fit-28 ta' Mejju tal-2010, għalik jirrappreżentaw il-miġja, il-preżenza tax-xitan, ġesti ħżiena, attakki terroristiċi. I mean, I, uh, whatever we are doing bad as a human being, it represents that we are following the path of devil, not the path of

And the God want that reason, that aim should become fulfilled. So that's not reason to kill a, a human being. Ġifiri, l-Ahmadija eh, tiġbor fiħdana musulmani imma bit-twemmin eh, b'talim differenti. Fir-realtà, ġifieri intom kontra attakki terroristiċi? Jew tiġġustifikaw f'ċerta każijiet? Biex noħorġu anke din id-differenza fil-grupp li tirrappreżenta int f'Malta. Definitely not, we fully condemn them categorically because such attacks or such they don't have any justification in Islamic teachings. And Islam categorically condemns because Allah Almighty says in the Holy Quran that if someone kills a single human person,

In certain texts, for example, they do not kill uh, sometimes 100 people, 200 people, 3,000 people. They are killing humanity such times. For example, some, mostly people are that on 9-11, there were 3,000 people. Inti assolutament ma taqbilx ma dawn l-atti. No, not at all. L-attakki terroristiċi. Għajkonna niqfu għawnek il-ħin literalment tarja tilkom li ħan niltaqaw għada fil-realtà sa niltaqaw nar it-tlieta għalix literalment pers li konna tlieta u l-erba Nimmaġina li għadha wkoll il-ħamis, mela id-diskussjoni aħna se nibqgħu hawnhekk fl-istudio, il-kumplament ta' din id-diskussjoni mbagħad ix-xandar nhar it-tlieta li ġej. Nixtieq b'mod partikolari nirringrazzja lit-tim kollu, l-crew kollu ta' wan li b'tant sagrifiċċju b'tant imħabba eh, itella' din il-produzzjoni, Horizons, il crew kollu li jkun qed jaħdem fuq il-features eh, matul l-iljieli fost il-ġimgħa u b'mod partikolari tislija l-direttur li normalment ikun ma' hawnhekk Ruben Kassar u l-sinjura tiegħu illi propju din il-ġimgħa kellhom tarbija oħra. Eh, nawgurawlkom aktar eh, fer flimkien bħala familja. Grazzi wkoll lil dawk kollha li ħadu ħsiebi biex inkun nista' niġi għal dan il-programm illum il-libsa bil-griż id-diżinjatur Carlos Scerri li kull ġimgħa jieħu ħsieb ħid ħwejjeġ differenti bid-drapp ta' JB Stores, ix-xagħar, Nacious Ola, Jaja għal ġojellerija, Claire bi prodotti ta' Eva Garden għal makeup kif ukoll Shoe Market għaż-żraben u Crystal Colour Tips il-qrendi. Grazzi ħafna, nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid nhar it-Tlieta li ġej fejn dakinhar se niddiskutu suġġett

Dan u t-tim li ħassib lil Ġulja. Nations u la għax-xar. Eva Garden għal makeup. Ġaġa għal ġerjellerija. Color tips Randy. Dizinjatur tal-ħwejjeġ Carlos Sherry bid-drab ta' JB Stores. Shoe Market, Għażraben. Tistgħu ssegwu dal-programm tfuq dive.com.